na who dey carry commenter dey go court yes na commenter dem wan carry go court no be grandma mm. grandma gift mm. my people ọhọ na mm. show love tv ọwa mm. she new enter youtube i haven't talk about her for this my youtube channel i tell people please let's support her

Wait o, you know sey some pipu um some pipu go just sit down, my pipu dey go just dey poke nose for where two pipu dey, if dey never see dey go dey feel sey na dem sabi o, na dem love those pipu pass o, if dey never put quarrel for those two pipu centre dey no go rest um how you dis commenter let me address you first, yes You this commenter, you go tell me now say you old pass um show love TV. Commenter, you this commenter, you know yourself. One thing dey when go make me, when one really make me talk inside. I pray make show love TV watch this particular video. You this commenter, I no wan mention your name, you know your name, carry your name go. You go tell me say you don see life reach show love TV. You go tell me say you don see life reach grandma gift. You go tell me, I dey ask you, those people, those two people dem be adult? You see how that woman, you dey make that woman dey say, Grandma Gift, I am your daughter. Grandma Gift no reach to be her eh, mother, but she put herself to tell you how she dey loyal to her. Yet, dem fit be age mates together. Dem fit be age mates. But dis woman took herself so so I no wan pronounce am say grandma gift I am your daughter you are my mother you are my mommy of this street because she pass through a lot she ask people to help help her no one show up the person wey come help her now you this commenter you say you sabi over sabi over sabi o oh, over sabi o oh. na me love the pass na me love editorial pass na me love grandma pass na me love um, Casey pass na me over sabi eye service and for that say you don buy the house comment am you this commenter no be your commenter no put money for your pocket let me tell you na you I go fix uh, I for see say you buy grandma gift you build house for am or every month in fact you dey pay am the salary when you I know say you really love am no be by drop your punk nose comment to scatter two adult two adult if to really bring yourself if no be say i wish comment as i dey comment youtube put am say we dey see una e for too good person go do video now e go be like say na we the reactor we no hate anybody na our job somebody to help person e no mean say because of b e beat that person then if e help g g must beat am How could you just go dis two adult, what of dis woman now e open im mouth with widow wey she be, she no get husband, she swear give you, how you go feel? Di thing go come dey reach you tomorrow dem go say hehehe you hear dis person wey you wan put sand sand for im garri, you no watch her video, go watch dis old woman video, she don train her children for university, wetin she dey find now? She just like to be a youtuber, She don once mother don train children finish nothing again o mostly our Africa their children come look for work dey assist dem she still dey work she just love YouTube now you go grandma comment section you comment na you I dey talk to eh you just go grandma kitchen grandma uh gift you say na you know the wetin you know tell us wetin you know mama no wetin you know tell us I over know. You for tell dem, go tell her say wetin wetin you know. Yeah. Go tell her for her comment section. Tell am say ah show love TV I I know pass you o. My people before I dey na para dey go may I bring the comment when you over sabi say he sabi. You know say some people they no get head. Na breeze just dey blow dem dey go like this.

Dis, let me talk to dis. What you are seeing, what all those comments are you go if na really see them for real life eh hey some of them ah hmm wetin you dey see esia abeg make una help me ask dat person wetin he or she dey see weda na he or she weda na bogge i no know hey because the name e sound um one kind for ear wetin you dey see i think is hear all dis old elderly woman now um he say he hold grandma things he hold am everything apart from life i think you hear over sabi comment house I love some some of na no na no even love the person make we tell ourselves the truth some of us some of us the commenters some of the commenters una no really love that person because if you love person when you feel when you feel say this person I love I love am when they when she or he dey do wrong you go correct am you go tell am the truth but because you say you love am you no fit tell this person true you dey lie how wetin this woman do na bad thing to help person just because of sey YouTube saga. Yes, if e still come, dem still learn their lesson den dem enter house. Wetin be your own? Grandma dis wetin I dey see. Wetin you dey see? Go do video, open your channel or do proper video, show your face. Make we see you and grandma who reach to born each other. Make we see you this commenter mommy show love tv let me talk to you now grandma eh wetin i wan tell you that person when you dey refer am think say na she no be say you mention that person say the person first first of all e first dey use one one uh, uh, channel take dey comment for you dey block am dey block am no put hope for anybody o oh. anybody wey dey close to you wey dey around you when you feel say na the person mm -mm, it's far far far far far this one dey come from editorial love mm, This one dey come from editorial people side ok people wen dem feel say dem like editorial and dem no love and dem hate editorial pass dey come from there no put hope say no put mind say na this person maybe when you I just dey talk my own o oh, because you say you this person we come see use eh, this name take come eh I fit block you block you no ever think say na people around you or somebody wey you feel say make she or he help you when you dey look for help No ever think like that o, you no you no even know this person, this person is far away from those people when you dey think of, this is the main purpose of me doing this video okay, anybody around you when you don say make dem help you dem no ever help you don't ever think say na dem na one zuzuzuzu eh one zuzuzu eh one zizizi eh if una ask me make una go ask that commenter make una go dig that commenter commenter see am do normal o be very careful. be very very careful okay if you come on this youtube come with pics stay your lane dey do your things if na react react you wan react react normal you understand if you wan comment comment with pics let people know you as a good person as i dey here na people know me if you see me for road now you go know me we should be very careful e no be say many people come on youtube they don't know their, their left or from their right they know their left or from their right

show love na im say she be she come put am show love tv for youtube i think you don hear for for her we should learn how to respect anybody we come across no say because of say you dey there you, you be viewer you dey support person you, this person na your love then anybody wey dey close to that person e no get head or she or he no get life they get life before youtube Okay dey get life before you too. Grandma Grandma um Gift, I know say you no be small pikin, you be learned person and you don still advance, who get person like editorial as a a first daughter, that person no be small pikin, you know what to do, you know how you go take handle all those comment, and no be me go even tell you now, I meet you for the street, you know everything. Those people dem be, if I give dem name now, um, make I leave am. Grandma um Gift,

Na grandma pikin for dis street. If grandma pikin you no approve am, she for no put am because you hear when she say she's my mentor, she's my everything, she's my I think you use your ear take hear. Before she say I'm taking grandma to court, dem go don laugh over am, dem go don talk, dem go don play. You see, na you dem, na you be the this ball. See am, use two do this ball like this. They play you over sabi mm, people wey dey feel say they sabi na wetin dem dey get be that my people na this one break come sholo say she dey carry grandma gift to court she no dey carry grand grandma gift to court na that comment how we dey go fit see am drag am carry am go court na she she for carry go court no be grandma gift o na just clean bait mm -hmm, na no be only us who even enter youtube today the clean bait talk of we when we don still reach a year for youtube you no come do clean bait wetin you call my clean bait now